Helo! Helo a chroeso i penod olaf cyfres yma o Cews. Um, oh. Efo fi, Dylan. Na fi, Lowri. Wel, Lowri, ni wedi, ni wedi cyrraedd Pen y daith. Pen y daith, ie. Yeah. Gosh, da ni di. Mae'n bod yn rollercoaster da. Do, mae wedi.
Be oedd yn digwydd pan oedden ni ddechrau'r podcast? O, oh, pan oedden ni'n dechrau, uh, dwi'n cofio, ond wyt ti'n cofio, de? Oedd Kay arfer cael y ffer efo Vince. Ie, yeah, mad! That happened.
Ooh, ych o fi. Mae'n un o'r storylines yna fel, mae fi wedi bod fel, hmm, let's just forget about that. oh.
Allan fwyaf i fi, really. O, wel, yn amlwg, Iris yn marw. Waw, wrth gwrs, ia, hwnna oedd y peth cyntaf, na fe, pretty much. Oh. O'n i'n trafod. Ah, ti'n iawn, ti'n iawn hwnna oedd un o'r peth, ia, y peth cyntaf, yr angladd, de. A am, am showcase o'r holl dalenta sydd ar rhwng yeah. rhwng hwnna, de. Ai, anhygoel.
O oh, ie, yeah, un o'r storylines mwyaf pwerus mae wedi cael erioed, really. Yeah. Um, fi cael ei pryd na hefyd, oedd Danny a Barry, jyst rhyw, rhyw goboli o'n nhw ar y pryd. Ie, yeah, rhyw fflirtio, ynddo? Ie, yeah, dim byd... Yeah. Uh, Fe sy'n digwydd nawr, babi ar y ffordd, dyw, dyw. Wel, gosh, mae'n lot wedi digwydd i'w perthynas nhw, do. Oes. A na, na, rydyn ni siarad yn fwy o hwnna nes mlaen. Um, a gawn ni fod mor ddwfn ni moyn, actually, achos yn, yn westau ni heddi, yn gyffroes iawn, mae y dyn ei hun, bad boy glan rafon, Gwion Tegid, a.k.a. Oh. Barry Hardy. Wnes i wneud a.k.a. wrong way round fyna. y bad boy hun, Gwion Tegid, sy'n actor Barry Hardy. o, oh, na fe. ie, yeah, mae'n neud e. Ewn ni mlaen i'r penawdau. Right. Newn ni ddechrau fi'n credu efo Caitlin. Ti'n gwybod bod fi'n fan mawr o story arc, character arc Caitlin. Um, gosh, mae'n dod yn bell. Fi'n teimlo bod storyline hi fel um, fel rhyw fath o tutorial ar sut i bod yn berson da. O, oh, mae'n lyflu, dydy. Mae gen i yeah. galon mor fawr. A mae just, mae i agwedd i fo pobl eraill hefyd. Mae just yn, mae'n ffrind da ofnadwy. Mae'n mae ferch da hefyd, dydy. Ynddi.
Wel, dwi'n dwi, dweud hynna, ond actually, gath, gath i bach o hiccup.
pa, beth y gwybod? O, mae di llosgi oh, garrig. O, siwgr, do, ie.
Yeah. Oedd ran, uh, Oedd hwnna'n intense. Oh, no, really intense. A ti'n gwybod be? O'n i just ddim yn disgwyl o beth mor eventful o hynna i ddigwydd. Dda, no. Maen ma nhw just i bod yn to, plodding along efo, i, efo busnes a ffeindio'r breichlau da falle. Yeah. O'n i just ddim yn disgwyl explosion a tan yn yr yn y garej. Caitlin!
Caitlin! Caitlin!
Na, er nath ni ddim actually cael gweld pa mor fawr oedd y difrod na ddim i fel na, achos oedd e basically just yn, um, yeah, just rhyw, rhyw fes o gwmpas y, y bocs o ddŵr na oedd e, na fe? Ie, yeah, gwir, gwir.
Be oedd hi'n galw ar elec electrolysis?
yeah.
O'n i'n meddwl bod hwnna yn mynd i fod yn rhywbeth o tutorial fel sut i olchi'ch spanners a'ch pethau metal. Ond, yeah. so, okay. so, nhw'n gallu, so gallu dechrau fath ar yw TikTok neu YouTube channel bysa hi, yeah. hi a Mali o'r pethau maen nhw'n ffeindio a sut maen nhw'n... Ie, yeah, syniad da. Mae gen i, wel, ella, ni- ella fydd o'n rhan o'r cynllun busnes o'n, achos maen nhw wedi llwyddo i gael siop, do? Maen nhw'n And then, cael setio fyny yn, uh, yn y K-Cab sgynt yn y swyddfa yna, mae Dani chwarae Yep. teg di dweud, ie, yeah, gywch chi'r mis cynta rent free. Wow.
Gywch chi ddefnyddio cecabs am ddim. Be? Wel, gywch chi'r mis cynta am ddim, a wedyn os da chi'n llwyddo fo be bynnag da chi'n neud, rwy'n ni drafod faint o rent fyddai ddisgwyl wedyn. Ydy hynna'n deg? Perffaith deg.
Gret.
Ie, yeah, do.
A nath ni sort of, nath ni sort of um, siarad no, um, mis diwetha am y ffaith bod ti wedi gyrru pasio um, Cilbedwan a gweld uh, yr hyn cei cabs wedi draws newid. Um, yeah. Ie, yeah, yn amlwg, mae'r busnes yna yn mynd i, uh, yn mynd i flodeio. Yndi, yndi.
E, sa'n gwybod y cash maen nhw'n mynd i wneud, cos maen nhw'n swnio mwy fel mwy o menter cymunedol na ddim byd. A ni, nhw'n dod hynna dde, fatha, ti'n gwybod, oedden nhw'n, maen nhw wedi cael y mis cyntaf yma, am yeah. ddim. Chwarae teg Dani. Chwarae teg Dani. Ond dwi'n... Dwi'n mynd i fod yn ei pres wedyn na ddim. Maen nhw jyst mynd i fod yn... Dim digon i dalu rent na di.
I mean, faint oedd rent ddo? Rent oedd 500 quid a month.
Ie.
Yeah.
Well, Mae'n ma bad, fe, yn busnes. Dim yn bad, na di. Ond, fatha, dyn nhw'n mynd i fod, fatha, os dyn nhw'n upcyclo pethau, yeah. mae'n mynd i fod yn neud... I guess mae'n gyd yn profit, ddo. Ie. Hy- Hynny, dydyn Ie, nhw'n gwir. talu am bethau i ddechrau, fe jyst pethau maen nhw'n ffeindio, de, o, so... Nawn nhw probably addurno'r lle efo rhyw rwtsh maen nhw'n ffeindio. Rhyw weed Rwtsh, man, ie.
a Rhyw, rhyw hen sponges a pethau fel yna. Sponges. Ie, sa'i rhaid, sa'i gwybod.
Gynna chdi yn amlwg rhyw fath o feddwl creadigol ofnadwy, os ydych chdi'n addurno dy siop efo sponges. Ie, yeah, wel na, fi actually efo phobia o sponges. O, oh, no e?
Wel, sponges sych, anyway. O, oh, ond sa'ch chi ddim yn mynd i'r siop, felly? Na, probably ddim.
Na. Ond eisiau eisiau neud ymlaen chydig do, nes i'n hofio sôn o oedd sut oedden nhw wedi cael y pres i agor yeah. y siop. Oedd, nath nhw ffeind, dod o hyd i perchennog y freichled oedden nhw wedi ffeindio? D- dwi'm yn meddwl mod i hyd yn oed wedi gofyn yn iawn i chi pam bo chi yma, naddo? O, yym, ydych chi'n nabod hon? Ie, yeah, oedd hwnna'n neis. Mae ma rhaid i mi, o'n i wedi sort of trafod, o'n i fel, o'n i'n meddwl o'n nhw'n mynd i wneud rhyw fath o cash mas o y frechled yma, ond o'n i ddim yn meddwl, mae'r stori bach lyflu na, bydde fe. Na, cute de. A oedd o'n just really neis bod nhw'n involve Mr Lloyd hefyd. Ie, ie, oedd hwnna'n clas. Ond ti be?
Mi fedra i feddwl am rywun lasach helpu chi. So dyna fo Will ac Eunice. A, fel mae'n digwydd, mi roeddwn i a Will yn yr ysgol hefo'n gilydd, ac yn ffrindiau garw, cofiwch. So oedd Will di marw ers, ers, wel, ddim ers rhy hir, ife? Ond um, bod e dal yn mynd i weld Eunice i sgwrsio am yr hen ddyddiau. Ie.
Yeah. A gath e, gath e real sioc wedyn, pan oedd e gweld y freichler edrych ar y dyddiad, oedd e fel... Wel, ar fe na i ti.
Na, oedd e'n neis gweld bach o Mr Lloyd. Ni wedi gweld, wel, gyfnod bach mwy o fe yn y ceremony enwi hefyd. Ie, yeah, neis gweld o'n ôl. Ond ie, yeah, Eunice, am, am fenyw bach lyflu. A chwarae oh, teg iddi. Nes, yeah. nes i really joio fel, ie, yeah, just y storyline yna. Mae'n neis cael random hyn menwod. Mae'n storyline rwythio. Pam ddim?
Mae'n sy'n anwyl yna. Ynddi, na, ha hael iawn hefyd, de. Ai, 5 degree reach, dew dew. Mae hynna'n rili really hael, yndi? Ie, yeah, ond fel, fel wedodd uh, Caitlin... Nos bod yn onast dal i ffordd yn diwedd do. Yn union, a na chdi wers bywyd gorau geidi. O un uh, menter newydd i menter newydd arall, y caffi newydd ma, y caffi yn yr iard. Oh, caffi yeah. sydd di enw hyd yn hyn, neu fe jyst caffi yr iard, byd yn mynd i alw fe. O, bosib, ie, dos am enw newydd hyd yn hyn dwi'n meddwl, nag oes? Na.
Ond, ie. Yeah. Um, a mae hwnna, ti'n gofyn nhw rhyw launch bach neis. Ar, ar ôl chydig bach mwy o gwmpa mas rhwng y ddau, y ddau dîm. O, oh, ie.
Yeah. Ond nath Anes, chwarae teg, ddim wedi sorto popeth mas yn do. Do, chwarae teg. Er, oedd hi fatha, pan oedden nhw'n kind of ffaffian dros y y parti 'ma o'dd 'i'n ca'l a rhyw fath o draed oer eto fatha oh my gosh a be' 'dan ni'n neud ma' 'na gymaint i neud a o'n i fatha be' 'dach chi'n ddisgwl wrth gwrs... Ie. ...ma' 'na lot o waith papur a lot o bethe fel 'a i neud os 'dach chi'n neud efo bwyd a busnas hollol newydd. Ie exactly.
Obviously ma' 'na lot o waith i neud. Yr whole point bo' nhw'n mynd i neud y lle fel rhyw fath o event space yw achos nath nath um, Iestyn neud yr un fel underground 'na do? T'o' fo'r kids. Ie. Do. Nath hwnna neud loads o cash. Do.
O, ond, o, oh, mae jyst mor amlwg pan ddoth uh, Sophie a'r gacan i fewn. yeah, o, oh, yeah. chdi'n gwybod. Oh. so ni, so ni, so ni di betio y mil o bunna gath Caitlin a Mali bod nhw beth yn ddigwydd i'r gacan yna. I know, yeah. Oedd e'n, um, O'n i- a straight away hefyd, o'n i offi iolo fel... Mae'n allu fi wneud beth mor wirion. Ar y poeni.
Ti gael syniad? Hmm.
Like kind of pointless storyline. O, hwnna, oedd, oedd. Hwnna, hwnna ti'n ma bach yn pointless. A fe, pam, pam swn nhw ddim di cadw fo'n tu Glenda? Be, fel, pam oedd y, cac, pam oedd y gacen yn barod dau ddiwrnod o flaen llaw? Ie. yeah. Dwi'n fel, fel, ti'n fel wedding cake. Fi'n siŵr fel fruit cake oedd e, fi'n cymryd, os oedd yn barod o flaen llaw. Ond dal fel, just cadw e, fel ti'n gweud, cadw fe'n di glanna. Fatha, dwi da, oce, okay, ti Sophie, iawn, mae yna blant, lot o blant. Chaos. Digon teg, ie.
A mae'r llaw bach na'n, ti'n byth yn gwybod, mae fi'n mynd. Ti'n byth yn gwybod, na.
Ond efo,

oedd, nes i really, oedd y gyd werth e am y pay-off, mm. lle pan oedd Glenda wedyn, o'n i'n siarad efo Mel fi'n credu.
Chdi oedd yn gyfrifol am y peth avocado na Glend? Na, cyd, nid fi oedd yn gyfrifol am rhywun. Oh, o'n i'n afa. A nid fi oedd yn gyfrifol am drwsio'r gacan chwaith. Pw bynnag yn ddaru drwsio'r blode ar y top mi nethon nw un bach ben i wyrdd. Fel arall, perffaith.
Ie. O'n i o'n i sy'n offi oedd e fel fel teacher talking to apprentice. Ie, de, pasio'r baton ymlaen hefyd fath o beth de.
Ie.
So, a fel oedd o'n eitha fatha, o, oedd hi'n gwybod all along. Ie, yeah. o, yn glas. o, fi'n really teimlo fel bod y... Uh, uh, uh, Wel, eisiau ni ddechrau'r podcast, mae Mel fel cymeriad really wedi tyfu fel person. Do. Do, Do dwi'n meddwl hefyd, dwi'n cytuno. Sy'n ni'n gwybod hi'n un o hoelion wyth y gymdeithas. O, oh, wel, na re, mae hynna'n dipyn o ddweud. A then, mae kind of yn. Mae'n fe- mae, mae, mae nhw helpu pawb mas. Mae kind of yn wneud efo loads o straeon gwahanol. Yndi. Mae'n neud so pawb.
Mae yn ffrindiau fo pob, mae hynna'n rili really neis. Fydda, mae'n mae actually cyfri hyn fatha ffrindiau fo Sophie dyddi as yn lot o bobl. Ie. Yeah. Na, mae'n mad. A dyn Ai. Sophie ddim yn neis iawn hi, really. Ond, ie. uh, efo Glenda hefyd e, dwi wastad yn caru pryd bynnag yma na fwyd yna, di Glenda ddim di wneud. Yeah. Mae yeah. wastad yna, oh god, na ci wir dim fi nath hwnna.
Pam maen nhw gyd mor fel, fel, troi troi yn nhw ar y things mae gyd. Ie, yeah, Philip fatha, mae hwnna'n afiach. Ie, fel cael bait o bobl,

Ie, yeah, dwi'n gwybod, actually. Ma, neu, ti'n gwybod, mae ma, ma, ma Glan Rafon yn galw am cymeriad chef. Mm. Wel, falle hwntw. Ie.
Yeah. Ar y gwell hir. Sa chdi'n licio bod yn chef ar rwnd ar rownd? O, oh, dew, ie, pam lai.
Dwi'n gwybod yn gynio. Wyt! Ie. Oh my gosh, gei di bod y chef yn y, ca yn y caffi lle cychod, lle? Nice, class. Yeah. Na, nice. dyna, achos dyna ddim yn ddrwg syniad, cos di, di Gwenno ddim yn mynd i gallu nid o. Mae Anest efo gormod i wneud. Mae fi cymryd Gwenno yn troi mewn i alcoholic. Mae'n mae gael crisis, ia. Yeah. Oh my gosh, mae'n gael bron midlife crisis, cos be, be arall yeah. nath i? Fe ni'n well. symud ymlaen eto fo. Snogs.
Snogs.
Well, failed snogs. Gwna. Beth ti'n neud? Am, am proffesiynol bod hi'n snogio iolo Hefyd. yn y gweithle.
More embarrassing, fel, ti'n troi snog o iolo, rhywun sy'n literally fel ffansio pawb drwy'r amser. A mae fe'n troi ti lawr. Oh, that's rock bottom. Rejection, rejection.
O, druan o hi. Ia, mae o literally, mae o barod i bawnsio ar unrhyw un. Ie. Oh, gosh. Ond oedden ni, oedden ni di rhyw how predictio bo, hi, bo Gwenno a Matthew mynd i get it, get it on. So oedden ni'n anghywir, ond oedden ni'n mynd bell i ffwrdd ohoni nag oedden. O'n i- o'n i'n meddwl, pan oedd hi'n mynd i'r tŷ wedyn, nath i olog gadael yn mynd i gwaith, a wedyn jyst hi yna, oedd Matthew yna, ond on, Mm. be nath ddigwydd oedd Matthew jyst fel, o, oce then, ta-ra. Ond o'n i'n meddwl falle bydde'r Matthew fel, Hey, why don't you stick around? Ah, dyna na ffigwyd go iawn. Gawn ni weld, falle, ti'n gwybod, falle ar ôl yr haf, byddi wedi cael rhyw summer fling efo rhywun. Ella wir.
Ella wir. Ne, fydd hi'n gaeth i'r botol, de. Uh, but, yeah, fi jyst yn meddwl ni wedi gweld hyn sort of meddw neu tipsy eitha lot yn ddiweddar. Mm, ti'n iawn.
So, usually mae hwnna'n rhywbeth o sain, ond yeah. mm. fi, fi jyst yn falch bod Iolo ddim yn mynd i fel press o charges am sexual harassment yn y workplace.
Go iawn. Dwi e ddim yn cael look gorau efo gwaith, dwi e? Na.
Iolo.
Na, di.
Drian.
Yeah. Na fe. Ond, um, ti'n be, dwi'n fatha... Mae wedi cymryd lot iddo fo peidio mynd fatha, ia, yeah, stwffio chi, mae hynna'n amproffesiynol, dwi'n gadael.

O'n i wedi bod yn gweld Dylan ar y ffôn i mami a dadi. Ie, yeah, ni colli chi fyd, mami. Ie. yeah. Ie, yeah, cofio fi a dadi.
Nes ti spot o'na? Do. A hwnna'n weird. Hwnna'n weird. Sgwn ni bydd o'n penderfyniad bwy o hwnna, os yna fatha sgwynwyr ta'r actor oedd o. Fydda. Felly bod Dafydd yn galw rhian ei hunan yn mami a dadi. Lla, wir.
Os mae fe, chwarae teg. Dwi'n ddim yn weird. Ond o'n i'n mynd ysgol Dylan, rhywun sy'n weddol ffurfiol. Ie, yeah.
yeah, ffurfiol a fatha uh, hollol yn erbyn bedyddio, ond yeah. eto, mae mi yn daddy. Ie. yeah.
Hmm, oh, gosh. Ond uh, mae oedd o'n, uh, yeah, sgwn i os nhw'n i weld mymi yn dadu o gwbl yn y brodas, neu da ni'n mynd i gael gweld nhw ar unrhyw bwynt o gwbl. Fi'n meddwl, I mean, oedd e i weld yn eitha siomedig bod nhw ddim yn dod, fi'n cymryd achos oedd eisiau nhw fod yn rhan o'r proposal a popeth. Ah, ie, da, um, ie. Ond, ie, yeah, hyd, hyd ag y gwn i, dyn nhw beth di cwrdd. Na, fi, fi siw maen nhw wedi cwrdd o Sophie, dwi? Be, rhieni?
Ie, yeah, mami a dadi.
Pwy wyr?
Pwy wyr? Bydd yn ddiddorol gweld nhw'n cwrdd â Glenda Terry. Bydd.
o, oh, gosh. O, oh, fi Glenda'n gret. Ie. Yeah. O, oh, swn i'n lyfio gweld hi'n cyfarfod yr unlos. Gobeithio yeah, gwni weld hwnna'n y gyfres nesaf. Ie.
Yeah. Um, ond wna'n dweud llew lan i hefyd. Oedd wedi pryfio yn y, yn y, yn y benod ola yna. Fi'n oh, cymryd roedd yna rhyw gap, ond oedd yn edrych yn hynach. Mm. Ond nes, nes i fwynhau um, tiof, rhan fe yn y, yn y proposal. O, oh, ia, yeah, cute, oh, de. O'n i'n lacw, oedd e fel camera fel dangos Terry, o Terry fel, o, oh, ia, yeah, ia, yeah, o. Oh. Wel, nes i kind of wondro, fatha, ydy Dylan di gofyn caniatad, Terry? Ie, yeah, cos oedd e'n cario ferch oedd e'n gwybod oedd yn... Oedd o ddim yn sioc na goedd, o Glenda yn? Oedd e fel, ie, ie.
Ah, na fo, iawn, oce. um, reit, o'n i symud ymlaen, i'n meddwl? Ie. Yeah. Um, Mae lot mwy o love in the air. Uh, nôl ti ar caffi. Um, efo Gloria ac Arthur. Mm, wyda wyw.
Woohoo!
Woohoo! um, a then, well, in class, just, yeah. Ho, un o hoff sto, sort of side storylines fi ar hyn o bryd. Mae fe'n yeah, amazing. Mae'n mor dda, mae'n mor ffynnu. Oedd y ffôn call initially, pan oedd Gloria wedi cael y ffôn call na, oedd hi'n siarad Saesneg, o'n i'n meddwl bod rhywbeth serious. Ia, da.
Do, di Ond- weld efo. Ond, um,
wrth gwrs, nath i ennill uh, y gwyliau mae Nashville. Ia, exciting. Gwyliau i ddau. Ia. A nath hynna wedyn greu y drama do pwy oedd i am fynd efo hi. Mel yn cymryd yn ganiataol mae hi fes o'n mynd. Yeah. A pan ddudodd um, Gloria wrth Arthur am y trip, fo yn cynfyd yn ganiataol, mae fo oedd yn mynd. Yeah. So, oedd y bach o stori ddonio wedyn, doedd o hi trio cadw'r yeah. ddau wrth ei gilydd, rhaid dweud wrth ei gilydd. A, yeah. a hefyd, be oedden ni'n gwybod hefyd oedd bod celf di trefnu pethefnos i ffwrdd, na, di trefnu yeah. rhyw wsos i ffwrdd i Mel mm. hefyd. Ie, yeah, ymhres Latin.
Ie. Yeah. Ond ie, yeah, gan oedd y gyd weithio mas, o'n iawn yn y diwedd, do? I mean, um, fi credu oedd Arthur, pan, pan nath um, Gloria initially dewis Mel, o, fi credu oedd Arthur yn kind of deall, oedd yn kind of neud sens, yna. Ti'n mynd am Arthur. Um,

Yeah. Ond wedyn, ia, nath, nath Gloria ddeud wrth uh, Mel do, fatha, granda, da ni, da ni fwy na ffrindiau. So, yeah. it's official. Mae'n swyddogol. Fancy man.
Ia.
yeah. yeah.
uh, fi falch bod yn gwybod nawr, achos sy'n mynd nhw cuddio fi cariad. Oedd e'n glas, fel, oedd e, so, a wnaethon ni cael y ddau thing wedyn, so wnaethon ni cael Mel, eventually, tio, mynd, mynd gatre, tir Ceys, ac yn ffeindio mas am Kelvin, wedi bwco prestatin, Mae hi'n fel overjoyed. O celf! Chdi di'r cariad gorau yn y byd! O! O, diolch. Ie. Oedd hwnna'n lyflu. A Oedd. ti'n gwbod, maen nhw'n penderfynu wedyn, maen nhw'n mynd i Prestatyn. O, A fel... ti'n gwbod, ar ôl... Mae ma rhywbeth yn mynd i ddigwydd nawr, ti'n gwbod, ar ôl y gwyliau yma i gyd. Um, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd... Ti'n gwbod, mae ddau gwpl yn mynd ar gwyliau, rhamantus. Mm. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd pan nhw'n dod nôl. Oh my Um, gosh, ie. Uh, ond wedyn nath ni weld uh, Kelvin, Kelvin a Mel yn mynd i weid i Gloria. a, Mel, a Mel yn dweud i'w mam i fel, um, bo hi'n mynd i... bo, bo hi eisiau... Bo, Kelvin wedi meddwl amdano hi gynta, dro hi'n gynta, wedi plano gwyliau romantis i nhw i Prestatyn. Kelvin yn y background, just fel, Mae wedi cael cynnig gwell. o. Chwarae yeah. teg i Mel hefyd. Dwi'n meddwl ddim yn poeni am y, am y swish. Dwi'n poeni no, am y glitz and gram, glamour. Na gyd mae'n yw, yw cael pobl i meddwl o'n hi. A chwarae teg, hwn yw probably un o'r pethau mwy o thoughtful mae Kelvin erioed wedi wneud. Erioed, erioed, yn ei, efo'i holl gariadon. Ie, yeah, dwi'n yeah. Cytuno. Ie.
A ma' e a ma' un yn comedy moment rili da pan yym ar ôl i M- Mel ddeud ia dwi'm yn dod dwi 'di ca'l yr cynnig gwell 'ma i Brestatyn a wedyn Gloria'n rhedag i tŷ Arthur a mynd o Ar-... O Arthur fedrai'm dal. Toilet a fi'n grisio.
Odd wnna'n glas. O odd wnna'n brilliant. Nes i rili joio wnna. Yy a ie obviously wedyn odd e'n fel nath e neud fel y fake out thing. Do, oedd o'n smalio, actually, ie, yeah, dwi'n dwi, dwi eisiau dod, neu dwi'n methu dod. A yeah. bod amdano fo'r het na? Oh.
Sorry, Rhair, di, ond uh, fedra i ddim, li. Fe ti ti'n be?
Dwi di fo chdi America. Dwi di gwneud trefniadau eraill bellach, li. A wedyn, fe oedden nhw jyst yn dweud, o, oh, fe nhw'n mynd i wneud o'n fatha chip on of a lifetime. Yeah, a ddim jyst gwneud o'n trip bythefnos neu beth bynnag oedd o fod, a gwneud yeah, o'n teithio'r... Uh, Route 66.
Route 66, ie.
Yeah. Mae'n huge! Mae ma nhw'n mynd i wneud e nawr, obviously, chos ni'n mynd i weld nhw, tra, na be bydd e nawr, nhw ar ôl yr haf, byd nhw'n dod ôl, cyfres nesa, a byd nhw fel, hmm. Iha! A gyfo gyd impressions nhw eto.
Give me five.
Ia, yeah. a ti'n ôl gobeithio, jyst gobeithio, gobeithio bod nhw'n dod yn ôl, de, cos mae'n swnio eitha bod nhw'n mynd am ages. Ne.

i fod yn hollol onest efo ti, mm. fy nhw'n mynd i Las Vegas. ac yn mynd i'r capel ac yn priodi yn Las Vegas ac yn dod oh nôl yn briod. Um, ond ia, mae'n ffynnu os fysa uh, celf, cos ti di meddwl hyn o blaen os ydi celf yeah. mynd i proposio i Mel, ac os yeah. di Arthur a uh, Gloria, sgwni os fysa fath o double wedding neu double party math o beth. Fi'n gallu gweld hwnna, fi'n gallu gweld hwnna, fi'n gweld. Ai. Cos fi'n lli dychmygu Kelvin a, a fel uh, Arthur yn cael fel joint stag. Ia, yeah.
a ffordd, ffordd, ffordd i Arthur gael safio bach o pennies, da. Yn union, ie.
Byddai'n bydde cyn o'r dechrau fydd. Cos byddai'n fel, o, sa'n gwybod, sa'n lygo'r syniad, a mynd fel, wel, bydd ni'n splito'r pris, a byddai'n fel, o, syniad da. 100%. Fi, fi, fi meddwl felly, fi, fi meddwl mae rhaid bod Kelvin a Mel yn mynd yn ôl y prestatyn, unau pregnant neu yn mm. engaged. Yeah. Fi'n hoffi dyna, fi'n meddwl, os maen nhw'n os maen nhw dod o prestatin, maen nhw'n cael babi, a maen nhw'n galw e'n prestatin. Ti'n fel, fel posh and bex. uh, yeah.
yeah. Mae edrych ymlaen i fel beth sy'n dod o'r ddau gwbl yna. A methu aros i fod yn onest. Yeah. Um, a methu aros i weld fel photoshopped versions o lluniau Arthur a Gloria yn America. Fel bydd y cynhyrchwyr wedi dod lan efo. Ie. Ia, ia. A fydd o just yn y, fydden nhw jyst yn y caffi flat out yn dangos lluniau bydden. Byn, clas.
Mm. Um, reit, draw i ti Llyr ac Elen, uh, oh. Mali, Evan, Johan a Anna. Ia. Yeah.
A, um, ia, wrth gwrs, Emma wedyn. Um, ia. Yeah. Gosh, fi'n gysau hi. Oh, mae'n nasty piece of work, da. Mae'n horrible. Mae'n mor manipulative. Yndi.
Real, uh, yeah, conniving yw'r gair. Yndi, yndi, yndi. Dwi'n mynd licio. Ond dwi'n dwi ein mwynhau hi fel cymeriad y beth mae'n oh, yeah, fo, fo di'r stori, ond och, am ddynas dan dyn. Yeah. Ai.
Um, so ie, yeah, yn amlwg, mae hi wedi bod yn trol clo ei hunan mewn rhwng Llyr ac Elen hi'n oed fwy. Mae hi'n Wel, mae'n trwy'n gormod o amser efo Johan wedyn, ti'n gwbod, neud efo colli ysgol a pethe fel 'na. A ie, yn y pen draw. Wel, hefyd nath ti'n neud y celwydd yna do? Gweud bod Llyr wedi rhoi cysanu hi pan hi oedd yn yma. O, o'n i'n methu coelio hynna. Ges i fatha gymaint o sioc pan nath i drio swsio fo, trio swsio yeah. fo i ddechrau fo i. A Llyr, ti'n gwybod be, chwarae teg, Da iawn chdi, Llyr. Yeah. Just dim lol, troed lawr, calla, yeah. beth ti'n neud? Yeah. Ond hefyd, o'n i, o'n i chydig bach oedd, oh, beth ti'n neud? Munud nath o gynnig pres iddi i adael, o'n i dda, oh, no, na, paid, Llyr, fe munud. Oh, yeah, hefyd, though, oh my gosh, mae Llyr yn loaded. Yndi, sut, sut oedd o'n methu fforddio a ffeindio tu oedd efo hyn pan gathen nhw'r leak na, dwi ddim yn gwybod, ie. Yeah.

pan oedd e'n gweud bod e'n mynd i Aber, o'n i fel, yes, you want to mynd, good riddance. Fi wedi gwsgwennu good riddance to tair gweld. Fi eisiau falch i fel, gefn i fod yn onest, fi'n heito'r boi. Dwi, ia, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. So, be, be dwi'n wondro rwan ydy, ydy o'n mynd i ddod yn ôl, ac ydy o'n mynd i ddod yn ôl yn ddrwg, ddrwg, yeah. ddrwg. Ie, yeah. fi, fi, well, yeah, fi meddwl potentially bod e, bod efo'r potential i fod y bari nesaf.

lein pan nath o ddeud... Jyst cofia, os ti byth eisiau fi, Nefs, wel, mi wastod mae ti. Ar ben y ffôn neu ar ben y lôn. Ni'n troi mynd i ogleddol nawr, ychan? Fel. Ie, ie, glas. Uh, nes, i, nes i fwynhau hefyd, um, just unwaith eto i solidify pa mor wych yw Elen a Llyd fo'i gilydd, mm. bod mm. Elen fel... Yn ddrwg ti fi, Elen.
Wel, diolch am boeni amdano fi, Emma. Ond, o beth allu si, Ffor arall rownd ddigwyddodd i Lee. A chdi driodd cusanu Llŷr. Mae Llŷr 'di deud y cwbl wrtha i. A dwi'n goelio fo gant y cant. Yep, o'n i tha, yes! Ie. Yes!
Although wedyn nath nath yym Emma gweud t'mod tra o'dd 'i'n gadl o'dd 'i fel... Sdim rhyfedd bo' chi'ch doi'n gwbl. Chi mor smug a hunan-gyfiawn â'ch gilydd. O'n i yn o'n i kinda fel ie ma' nhw yn pretty smug. Ma' nhw ma' nhw'n kind of gwbod fel bo' nhw fel yn well na hi. Ia.
Ond fel... O, ia, achos o llir dda, gen ni berthynas eiddfed, a ni dda, pwy ti'n deud yna? Oh, oh gosh. Hwna fe, gan i weld beth sy'n digwydd. Um, ti'n meddwl, mae'n mynd i bod fel, mae'n mynd i bod fel, bydd Johan yn dod nôl a bydd popeth yn berffaith yn y tŷ, a bydd ei probably mm. fel bad boy. Yeah. Bydd e fel, o, oh, da chi'n heitio fel pam dwi i nôl, dwi'n mynd i llosgu'r tŷ lawr. Ia, ia, mae o, mae o just, mae o'n cysau nhw gymaint, mae'n fy gymaint o fatha, oh, just hatred yn ei gorff, a mae o yn mynd i gael ei adael i lawr big time gan i fam, dydy. Yndi, 100%, 100%. Cash mae fo'n. Mm, ia, ia. Unless mae hi'n dod yn fath o at, mae fe'n dod yn fath o artful dodger to her Fagan.
Wel, ia. Ond wrth gwrs, mae Fagan, cymryd mantais oedd Fagan, ydw i wedi. Reit, uh, y brif stori ddo'n amlwg, am, oh, waw, mae wedi dod i'r diwedd ar ôl blynyddoedd o build-up, yw stori... Oh, ti'n mos hydoedd, dydy? Ai, uh, stori Barry Hardy, a, uh, oh my gosh. Um, yeah, yn amlwg, nath ni, ti'n nath ni cael, yeah, sy'n sy rhaid ni egluro'r build-up, os ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Mm -hmm. So, nath ni mynd straight i'r pwynt, yn y benod olaf. Ie. Yeah.
O'r dechrau un yn y fe. So, ni wedi cael y texts yma o Carys. A ni, yeah. ti'n cael o gwybod ddim Carys o ddim yn ei fod. O, oh, ie. Yeah. Oedd hwnna'n eitha amlwg na rhyw fath o set-up oedd o. Ond o'n i'n meddwl taw set-up, o'n i'n meddwl taw un o fel drug dealers Cymraeg Barry yeah. a Pat oedd e. Ie, yeah, a fe.
Wedyn, ti'n unwaith oedd, oedd Dani yn ystod yn y car, cos di fel bod hi'n mynd efo fe, unwaith oedd hi'n ystod yn y car, a oedd rhyw olwg fel mm. nerfus mm. ar gwyneb hi. Ie. Yeah.
Wel, ti'n gwybod, oh my god. Dwi'n dweud hynna, mi oedd hanner fi dal yn meddwl, de, allan na dim set-up ydi o, allan na Carys ydi go iawn, ond bod yeah. y gangs Lerpwl wedi cael atyn nhw. Oh, yeah. A bod yeah, hi yeah. fatha, granda wan, di Tom a yeah, fi, yeah, yeah. beth ti di wneud. Dyna'r yeah, unig beth yeah. o'n i'n kind of meddwl ella hefyd. Yeah. Ond, ia, yeah, mi ddath o i'r amlwg yn y diwedd do, Danny. Ie, yeah, y bloody Zoom calls na wedi gweithio. Do, work to trade. am, y tro, am y tro cynta, nath Jason um, ymuno fy nhw ar y Zoom. O, oh, dwi'n mor falch bod chi wedi cytuno i'n helpu ni, Jess. Wel, ie, wel.
Be'n union ddech chi fi wneud? Ac, yeah. oedd chdi... Mae'n ma weird, de, do'n ni efo er oddach chdi kind of gwbod ond efo Dani a Jason o'n i dal trw yr holl benoda' 'ma fatha o ydyn nw ydyn nw ar ochor Bari go iawn? Ydyn nw'n mynd i teimlo bechod drosto fo a jybio allan... Ie. ...a helpu fo jyst rhoi o ffwr'? Ie.
Jyst dos.
O'n i me'wl falla o 'na.
Hmm. So o'n i ddim yn siŵr. Na, na fi.
Ond mae o Dani mor dda, cos obviously yn y diwedd, o'n i dal yn meddwl bod hi falle yn mynd i newid meddwl hi a bod hi'n mynd i bod fel, mm. come on, let's just mynd rhywle, dechrau bywyd newydd. Mm. Ond, na, na Dwi'n mor falch, dwi'n mor, mor falch bod o Dani jyst fatha absolute boss. Fatha, oh, yeah. Tod, yn just, pam, pam gath o'r confrontation a gan yr heddlu, oedd yeah. just gen hi gwynab mor stret, mor flin, yeah. mor benderfynol. Nath i just switch on, do?
Do, a ni fydda, yes, hond i'r dan dwi'n licio. Ar ôl bob dim, nes di, dad, a'i dy fam dy hun mae hyn. Yr holl dwyll, yr holl glwydda.
Oedd i fod fel, ddim yn siar yn edrych yn hi fel, bloody hell, chill out. Go on! O'n i mor falch fo Sian yna fyd, cos all yeah. along dwi wedi bod fel, just dydwch fa Sian! Yeah, I know. Ond yn amlwg o'n nhw wedi. Mm. Uh, o'n i yn ffeindio fe bach yn mad bod, bod fe obviously i ni, y gwylwyr, mae'n clas bod um, Rhys a Iolo a um, beth i galw Jace wedi troi lan yn y 4x4. Ond mm. hefyd, be oedd e, fel, ti'n Iola wedi cael ei text, oedd e fel, right, well fi fynd, ma, ma, it's all going down. Ond mm. oedd ddim angen i nhw troi lan hefyd, really, oedd e? Na, ddim really.
Un, mae fe ma mynd i peryglu hunan, actually, sa'n cael ei fwy efo mwy na un pwynt. Mae fe mynd i... Mae fe mynd i... Mae fe jyst yn peryglu hunan, really, cos sy'n un Danny hefyd, fel, ffain, greit i hi cael y, y one-up na. Ond mm. nawr, mae Barry, mae fe'n gwybod bod nhw wedi brydychu fe. Ynddi.
So, er bod fi'n meddwl ni'n mynd i gweld lot o Barry ei hun, felly bydd ni dal yn clywed, ti'n mo, hala pat ar ôl nhw, pethau fel yna. Ie. Yeah. Dwi'n gwybod nath nhw mynd i'r tŷ, ynddo, a uh, torri lawr y drws neu whatever, pat ar boes. Do, do.
Ie, yeah, dwi'n dwi, yn gwybod. Ie. Yeah.
Dwi, ond na, dwi'n dwi, dwi cytuno fyd. Ond dwi'n meddwl, oedd o jyst yn foment i Danny, o sicr i Danny, uh, i Rhys a Iolo a wedyn pan ddoth Jason allan, oedd e jyst yn foment bach i'r ddau nhw fynd, ha ha, dyn yeah. ni wedi curo tro yma. Yeah. Ti, dda, just one nil ni di hyn, heb actually feddwl am y, be, be fysa'r uh, consequences. Ie, yeah, ie, yeah. na, oedd rhan briliant. A, a dyn, ie, yeah.
briliant gweld Jason dod allan y car efo, dyn ni och, yes. Achos dyma be nath trwmpio fo i Danny a i Jason oedd, Barry di mesio fo rhieni nhw, ie. Yeah. Ie. Yeah.
do, do, achos nath Danny kind of dweud, do, i dad mae hyn math o beth, do. Ie, yeah, do.
Ie, yeah, do, ti'n iawn. Ond ti'n gwybod dal nes y diwedd o'n i'n teimlo sori dros Barry. Da, ie, yeah, dwi'n gwybod. Just, fi cael, pan nath i gweud fel... Chi di byth weld dy fabi, Barry. Hwn sgyn i. Na, Tom. Dwi wedi gweld drwydda chdi yn union fath anath Carys. Lle bynnag mae.
O'n i actually fel, oh, waw, mae hwnna'n gas. Yndi. Cos dim bai Barry yw e bod Wyn wedi marw. Be oedd Barry actually'n trial neud? Oedd y e mwy ddys fel... Ta, ddys yn trial convin- cael rhywun i convinso fe i gwerthu'r lle. Oedd ddim actually... Oedd y e bach yn dan dyn, ond siŵr o bethau fel yna digwydd yn busnes dros amser. Ie, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi genu... Dwi'n meddwl mae Danny actually meddwl na Danny, uh, Barry sy'n gyfrifol am lladd dad hi. Ie, yeah, ynddi.
yn hindsight yeah.
oedden nhw efo'i gilydd, ond ta, da ni'n gwybod na dim dan oedd o. Ond achos yeah. o fe ddigwyddodd i Iris y mam efo'i hun hefyd, dwi'n meddwl bod hi fatha. Mae'r boi'n berig, yeah. da iawn hi bod dim eisiau fo yn byd yn neud efo'i efo fflentyn hi hefyd, da. Ie, yeah, na. Well, na. Ond, y thing ydy, mae ma pob yn abo bari, diolch... Tod, eitho mi, os ydy o'n mynd i ffwrdd am spel, diolch mynd i ffwrdd am beth, a pan ddeitho, os o'n dod yn ôl, os o'n mynd gallu peidio mynd i weld ei blentyn ei hun na fysa, ond... Na.
Dyna ni, just, just gwn i weld os fydd o'n... Yeah. Cael, uh, os fydd o fatha, di cael ei, ei gloi ffwr am spel go lew. Yeah.
Hai, amser a ddengys. Ond yeah. diolch yn fawr i, wrth gwrs, i Gwen Tiger am chwarae cymeriad mor, mor arbennig dros y blynyddoedd. Oh. A ni'n lwcus iawn, achos os angen sut ni'n mynd i cyfro hwn i gyd, oh, ond mae, mae, mae fe mynd i cwrdd o'n i'n awr yn y caffi i gael sgwrs bach. Mm, yn ei draw yn banad.
Hwn i penod ola'r gyfres nawr. Y gwestai cyntaf nath ni gael yn y cyfres yma oedd uh, Iwan Fôn, Jason hmm. Hardy. A ni'n symud nawr uh, i'r dyn ei hun. Hmm. Gwion Teged, a.k.a. Barry Hardy. Croeso i'r podlediad, Gwion. Diolch yn fawr i chi, diolch yn galw. Dwi wedi bod yn mwynhau nhw. No, nice. diolch.
Mae cymeriad ti, Barry, wedi bod yn yng nghanol wel, yng nghanol y brif stori nawr, mm. ar, de, bron i flwyddyn, yn siwr. Ynddi, os nad mwy, rili, really, ynddi. Mae'r build-up yeah. yn anfarth. Mm. Mae ma hwnna'n rhywbeth sydd bod yn siarad am lot yn ddiweddar, actually. Chos mae cycles stori um, o Presebon, te Davies ydyn nhw dde. Ond so mae'n ddiddorol iawn gwachod yn ôl a gweld pryd nath hwn ddechrau. Chos da ni'n gwybod, da ni'n gwybod. Wel, es cyn Covid, really. Cyn Covid!
Mae'n wow. just 10 oh years yn ôl. Mae'n am 10 years yn ôl, ynddi. Mae'n kind of gwybod roughly wow. be fydd o ers cyn gwybod, Covid. Gwybod be, lle, fatha, yr, er, er outcome yn y diwedd, neu? Ia, gwybod, gwybod bod Barry yn mynd i fod yn gadael yr um, gyfres llunol, lle. Ond wedyn oedd Covid mesio bob dim yn ei do. Oh. so, so dwi'n meddwl nhw'n gorau dragio'r stori allan am oh. cyfres ella yn hirach na oedden nhw'n ddisgwyl. Waw, na.
Yeah. Dwi'n meddwl bod yna beth drwg, achos wedyn oedden nhw'n gallu rili mynd mewn i'r stwff efo... Mae'n dechrau rili o pan mae Carys ag Aled yn rhedeg i ffwrdd efo Tom. Mm. Oh, wow.
So, ti'n meddwl Dyna amdano fo, mae o'n ddrwg yma. Ie, oh rili, achos oedden nhw'n sôn, ti'n cofio pan oedden nhw gael y cyfarfod o fi cyn Covid, mm. a oedden nhw'n sôn am y ffaith bod Wyn yn marw ydy mm. dechrau fo. oedd hwnna yn teimlo fel adeg pan oedd Barry fel, oedd e'n sort of, oedd e'n symud mlaen, oedd fel, ddim yn tio cymryd dros o'r busnes arall, fel cymryd dros o'r pentre bron, no fe? Mm. Ond, oh my gosh. Sut profiad mae wedi bod e'n, ti'n a ti'n gweud bod ti'n gwybod be oedd yn mynd i digwydd i Barry fel cwbl o flynyddoedd yn ôl nawr. Sut profiad mae wedi bod yn actually dod o hwnna i fodolaeth a ti'n mynd â fe, wel, lawr y spiral mae wedi mynd lawr, really. Mae wedi bod yn gret. Cos, fath o'n i ddeud, e, dwi ti'n mynd cael cyfle fel yna mewn um, opresebon fel arfer. Um, ti'n mynd cael bildio beth fyny am mm. mor hir. Ond beth mae hynna'n caniatau wedyn efo amser ydy ti'n gallu creu lot o berthnasau ffug yma mewn ffordd efo lot o bobl gwahanol. So yeah. wedyn dwi'n cyfle i fi wedyn gallu cael datblygiad perthynas efo Iris cyn iddi fynd, so oedd hwnna'n rhan o'r build-up doedd, y perthynas efo mm. Arthur lle oedd yna bron iawn rhyw fath o mutual respect ar erbyn diwedd. Yeah. Mm. Uh, a wedyn y ddau amlwg, neu'r tri amlwg actually, oedd um, efo um, Mei, Meili Rhys sy'n actio Rhys, mm. a Fiomedi, Danny a Iwan Fon. Mm. Um, hyd yn oed tudur, really, Oedd hwnna bach o ryw twist, do'n i'n disgwyl hynna, rili. Ond oedd hwnna hollol sgrwio fo drosodd bod o'n cael sac a falle. Ie. So, so oedd hynna'n gred, so oedd o'n golygu bod gael gweithio efo lot mwy o bobl a datblygu o beth meaningful, lle fel arfer ti'n gallu yeah. nawr mewn, yn, y, yn y byd round around, ti just yn pasio bobl a diolch yn golygu llawer o ddim. Mm. Ond sgyn ti stori sy'n para mor hir e yna, ti'n rili really gallu cael ei bildio yna fo. Didon, wyt ti'n fatha, fatha efo perthynas efo chdi a dy frawd Jason a perthynas efo chdi a Dani, wyt ti'n hmm. gwybod lle mae'n i lle mae'n arwain? Oedd yr holl beth um, Barry a Dani'n dod nôl at gilydd yn sioc i fi a ah, Ffion. Yeah. Achos, yeah. wel, nath nhw orffan o dan gwmwl tywyll os lycid iddo, oedd o'n sefyllfa horrible, a dy'r basically rhywun un o'r ddau gymeriad wedi siarad o'i gilydd am ah. diolch ddeg mlynedd bron, rhywbeth fel la. So, oedd o'n kind of sioc i ni, ond be oedd yn, um, be nath ni sylwi oedd, oedd y sgript dod drwad yn mwy o sydyn, oedd, oedd, oedd y scenes lle oedd Barry yn manipulatio ei, di cychwyn hmm. stopio bod yn gymaint o manipulation, a oedd o fath o bod o genuinely yn syrthio amdani, yn disgyn amdani. Hmm. Ie. Yeah. Um, oedd yna ddiddorol, achos oedd hwnna'n hollol anisgwyl, er bod ni'n gwybod bod, bod da ni'n mynd i fod yn rhan rhywsyn ei gilydd o'r downfall. Mm. Yeah. Dwi'n meddwl sy'n yna just yn best ar copa neu bynnag, so, bod hi'n ffeindio yeah. allan lle mi thad neu whatever. A mae yeah. hi sy'n manipulatio fo, ond, ond dim dyna oedd o gwbl, oedd yna genuine, oedd nhw'n disgyn am gilydd go iawn. Yeah. A dwi'n meddwl neb yn disgwyl i Jason droi ar ei frawd. Na.
So hwnna, oh.
hwnna'n briliant ar y diwedd. Oedd hwnna. Car, ffantastig. Oedd o'n, my god, Jason hyd yn oed i sbragio fo'n rhaid am ddrwg da. Ia. Yeah. A bod efo y ffasiwn falls i gamu allan o'r car hefyd. A yeah. sa'r sa hen Jason ddim yn sefo bach o gachwr ag o'n bari fysa. Ond mae wedi camu allan o'r car yna fel Sbio beth dwi'n gwneud. Oedd o'n rili ffynnu.
Oedd o'n glas.
Oedden ni, pan oedden ni'n ffilmio hwnna, oedden ni'n ffynnu, chos... Oedden ni efo, o'n i efo Rhia Mair, Rhia Mair oedd yn cyfarwyddo'r benod yna. A oedd yr 4x4 ma'n rocio fyny, ac oedd Rhys yn dod allan, ac oedd Tudur yn dod allan. Be di Iolo yn dod allan. A o'n i fatha yn edrych arnyn nhw fatha, beth coelio bod chi wedi gwneud hyn. Yeah. Oedden, she just kind of gael y thing ma, she droi, ti'n eisiau fynd, hang on, surely sa Barry meddwl bod o'n hilarious bod y ddau yma. yeah, yeah. Mae wedi bod yn poeni am hogia Lerpwl, mae wedi bod yn dal bob yeah, yeah, yeah. Hyd, y gwaith cael y gyd. A'r damfol ydy rhy saio. Seriously?

pan oedd o'n ffilmio hwnna, o'n i efo scene efo fo ar ôl honna, ac doedd neb arall ar gael, so fi oedd yn darllen lines pawb arall i Iwan. Glas!
Os ti'n cyfer yn mynd i ddal Barry.
Fi oedd ochr arall y computer. Ie! Yeah.
O ti'n trio wain dy fel anwr yn? uh, na, ti'n be, oedden ni, oedden ni ar un o'r dyddiau yna lle oedd gennym ni fatha scenes massive i wneud. Oh, yeah. Ond ddim jokes, ti'n oedd yna. Dwi'n gwybod bod wedi gweithio fel arall, achos sa Iwan jyst i bod yn absolute piso chwerthin na fi oedd yn neud o. Mae cwpl o bobl, pan oedden ni gael Meilir mlaen, a pan oedden ni gael John mlaen, o'n nhw'n gweud bod ti yn hoffi um, uh, chwarae jokes yn yr weithiau, yeah. pan ti'n sort of off camera. Ie, yeah, dwi...
yeah. Dwi'n dwi mynd fatha, dwi'n mynd fatha prankster na'n byd, ond os ti rwy'n yn dweud rhywbeth yn ffynnu, yeah. dwi'n dweud efo chwerthin. Oedd y, dwi'n meddwl oedd yr adeg oedd John yn siarad amdano fo mwyaf, oedd y creadur, oedd John yn sal un diwrnod. Oedd o'n rili sal. As in, dylo bod o ddim wedi bod yn gwaith, ond do'dd odd o'n dallt y pwysigrwydd o droi fyny a bod o ddim yn troi fyny mesured amserlen i fyny a so nath o ddreifio draw o Lerpwl nath o gyrradd a ni'n gweld yn ei lygid o'n eitha y boi ma ddim yn iawn. Ond wedyn oedd gynno fo llwyth o leins. Oh. Ac yym oedd o jyst yn cyrradd fyny a mesio nhw fyny. A, oh, na. O'n i'n meddwl be' 'di peth gorau i neud yma achos os dwi'n jyst yn deitha fo fatha, don't worry mate, it's okay, fydd o'n fydd o'n problem cymryd hwnna fatha bod fi'n patronisio fo, to. Mm. Chos mae boi yeah. ma'n fatha lot gwell na fi, a mae boi ma'n lot fwy profiadol na fi. She just chwerthin. So, so bob tro oedd o'n cael rhywbeth yn slightly wrong, o'n eitha. oh. God!
Oh. Ond da chi yn cael cyfle i gael hwyl ar set o gwbl. Da ni yn, da ni yn bob tro.
Mae'n... Um, Mae'n lot ffrindiau yna. Mae, mae'n...
O'n i'n siarad efo rhywun am hyn, chydig bach yn ôl, mae'n... Mae byd rhwng rhwng di newid lot. Mae, ond mae'r ma diwydiant di newid, do. Mae'n lot fwy o ofyn, a lot fwy o um, waith i wneud mewn diwrnod nag oedd yna 15 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. So, mae gen ti lot llai o amser iddo fo nag oedd gen ti. Mm. Ond da ni dal wastad yn ffindio ffordd i gael hwyl. Um, da bob tro. Mae'n ma na, ma na ambell i berson ti'n um, ti rili really mwynhau gweithio fo. Pwy yw'r rhai o'r pobl yna ti'n mwynhau gweithio fo dros y blynyddoedd? Mae um, ma Iwan Fawn gret, da. Yeah. Ma, Dwi'n meddwl, mae hwnna'n hollol amlwg o ar sgrin pan mor like, like oh. ydy yw, pa mor fath o talentog David, mae o'n Mae'n actor ofnadwy o dda. Dwi'n meddwl, mm. yeah, da ni wedi gweld dim byd o'i range efo. Eto, mae'r ma boi yn ffantastig, ond mae o'n hilarious. A mm. welys i rioed neb am newid pethau rhwng bob tecs. Yeah rhwng ymarferion, just adio rhyw beth. So mae gynnu fo rhyw fath o syna bach mae'n neud, a rhyw enethau mae'n neud, oes Jason. So, dwi'n necessarily wneud yna'n rhywun marfer, so, mae'n disgwyl tan y teg. Mae'n just yn tafod. Mae Hughes yn lot, lot o hwyl. A dyn mae gen ti fatha Rob Cade wrth y modd yn gweithio fo, Rob, hogyn drwg. Sef Matthew. A, a Fevs, da.
Da Fevs wastad yn hwyl. Dylan Goggles. Um, a dyn obviously, mae'n gallu Karen Wynn a Gwyn Fawn, da. Gwyn Fawn, Gwyn Fawn. Na chdi boi sy'n gallu gwneud i sin 30 eiliad bara dwy funud, da. o, oedd um, Iwan yn deud mae o'n licio cael y gair ola. Dyna ni, Iwan.
Gorfod cael y gair ola. So, dilyn y sgript, ia. Dilyn y sgript. Chwini fo i ni, deud o, ia. Ond ni ddadio hwb ar y diwedd, ta. Just fel bod o'n cael y gair ola. What a guy.
Hilarious. Ti'n ennill mewn ffeit, uh, Barry neu Arthur? Oof. O, oh, Barry, 100%. Dim back in the day, ddo. Oeddech chi'n gwybod, ddo, eh? oedd uh, Gwyn Fawn yn... Uh, dim Arthur rhan, oedd Gwyn Fawn yn uh, bodybuilder back in the day. Oh, A beth sy'n syni fi, ie, dwi'n gwybod, a beth sy'n syni fi, oedd o'n wastad i bod fatha ar teledu do, Do. Ie.
Yeah. Fo a fe neu stwff fel la i gyd, oedd o'n ifanc ofnadwy fanna, ond nath o fynd trwy cyfnod lle oedd o'n bodybuilder. Mad. Oedd o'n obsessed efo He-Man. A wow. oedd o'n edrych efo He-Man. Wow. Sa marchio fe hyn, dylech chi drio ffeindio fe. Um, mae da fe fel breichiaeth am awr, yn oes? Ie, mae'n rili Mae'n rili gryf, mae dal yn gweithio allan lot, so mae'n cadw'n ffit. Ond apparently, oedd o'n, oedd o'n proper buff. Wow. Um, so, allan yn ei theatr oedd ar y bryd, dwi'n mwyn gwybod. Wow.
Glas. Yeah. so, ers faint o ti arno fo? Faint oed oeddech chdi'n ymuno? Uh, o'n i yn, o'n i actually y weekend gyntaf nes i ffilmio oedd um, trip i, po, i um, dim Porthmadog, i Blackpool. Ah. O, oh, ie. Yeah. A o'n i yn ddeuddag oed, ac o'n i'n cael fy mhenblwydd yn dair ar ddeg yn Blackpool. Oh, no!
Glas. Glas. A be oedd y stori lein yna sydd ddysdi fewn i'r gyfres, ti'n cofio? so oedd, uh, oedd Jonathan, yn Jonathan, a uh, Rhydian Lewis, a uh, Claire, Fion Llwyd, yn gwpl, ac oedd uh, y Cares yn mynd ar wyliau. Cares gan ddod gwyliau, ac oedd Jonathan yn cael mynd efo nhw, achos bod o'n mynd efo Claire. Mm. A oedd nhw isio hogyn drwg iddo fewn i ddwy'n Claire gen Jonathan. Oh. A wedyn, so, ar ôl cael ei mlaen i bwlio fo am 5-6 mlynedd. Bloody hell, do.
Ie, ddim just dwy'n i fod ar o, just bwlio fo. Just cael ei mlaen yn yna.
Ond iawn, oh, amazing. Oedden ni yn edrych ar stwff archif bach yn ôl, chos oedden nhw'n rhyddhau'r penodau greiddiol, do, neu penodau cyfres 8-9, yeah. a um, o'na sy'n briliant lle oedd Barry yn dod i Glanrafon am y tro cyntaf. mm. uh, ers Blackpool. Ac oedd o'n gweld Jonathan, Jonathan yn llnau ffenestri i Michael ar y bryd. Yeah. Oedd o'r ben ystol, a, a Barry'n dweud, uh, Ei, uh, sgyn ti'n ti ofn fyny fanna? Oedd chdi ofn y reid i gyd yn Blackpool, oedd chdi real sisi.

Class.
Oh my gosh, hilarious. Mae rhaid taw Jonathan oedd gelyn cynta Barry. Wyt ti'n cofio faint o elynion mae wedi cael dros y blynyddoedd? Yn amlwg yn ddiweddar, y pobl fel Pat, ti'n hyn oed Rhys. Oedd Jonathan yn fawr o elyn, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n just straight up bwlio. Yeah. Oedd gymaint o storylines o'n bwlio ar y bryd. Ond, yeah. eisiau gofio gyna, actually, yn trio mewn fatha'r blynyddoedd cynnar na. Nath o randomly cael fatha thing efo um, Vince. Do fe? Oh. Do, so nath Barry ddwy'n motorbike Vince. Ac mae rhaid o'n i fatha 13-14, o'n i. Class. Ac oedd Vince yn fath o chi allan o bari, oedd oedd Vince yn fath o pinio erbyn wal o felly. Oh, oh gosh.
gosh. Ie, yeah, o bach yn rhyfedd. Um, yeah. Ond do, dros y blynydda, mae wedi cael llwyth o bobl, do, oedd, um, oedd Ifan yn un da, achos oedd Barry mynd efo um, o, Lois Maleris, dych chi'n gofio yeah. beth nhw cymeriad i da? Ie, yeah, um... Elin. Ie, yeah, Elin. Elin. So, oedd Barry mynd efo Elin, ac oh. oedd uh, Ifan, Gwion Aled, not keen ar yna. A oedd hwnna gyda, oedd hwnna rhyw chwe mis o build up, mae'n ffeit. Ah. Dwi'n meddwl nath, nath Barry dwi'n car fo hefyd. Dwi'n, just dwi'n. Uh, nath ni gael ffilmio ffeit, a dwi'n meddwl cofio'n iawn beth i gwybod y diwrnod, ond doedd stunt coordinator ddim yna. So, oh, na. oedd yn eitha. O, oh, waw. Ffain, nawn ni just cwffio, oedd o'n fyddo ffain. uh, Mae'n edrych, ma edrych yn amazing, ond oedd o'n genuinely just yn scrapio. Uh, Clas.
Cofio, oedd o'n wedi kind of planio fo allan efo'n gilydd. Ond nath, mm. um, Oedd Gwyn Aled, roed fatha, oedd o'n dechrau'r ffeit oedd fo'n roed fatha uppercut i Barry, a ni wastad oedd y het na, oedd y het ill na mlaen. Yeah. A oedd o mor agos, oedd o'n sgimio trwy'n fi, a knock yr het off pen fi.
Oh my gosh. a o'n i dal, right, let's go. So, oedd o'n da, lle oedd ni actually gael cwffio, basically. Da.
Mae'n gael neud pethau fel ei mwy. Na. Na.
Pam oedd, oedd Barry, fi'n cymryd, oedd, fi'n cymryd bod ti wedi mynd i fel coleg neu rhywbeth, a oedd Barry mynd i, oedd Barry mynd i jail, i i borstal. Ie, yeah, do, um, dos, pan o'n i'n 18, oedd o jyst, yn- o'n i o'n i 'di bod yn am ia, 5-6 mlynedd, o'n ni fy hun angen mynd o'n am sbel, fatha, er na dim fatha sabbatical oedd o ar y pryd, oedd o jyst yn fi'n gadael. A nes i wedi gwneud ta theatr mewn addysg a wneud, nes i wneud Porth Penwaig. A oedd hwnna'n great success. Dyn. A, uh, a yn diwedd, nath nhw, nath, nath Manon sy'n cynhyrchu, roedd yn rhywun ffonio fi a dweud, oedd hi'n rhyw ddwy flynedd ers i fi adael, oedd hi fatha, da ni, da ni jyst ddim wedi manager i ffindio badi a da ni'n meddwl, ti'n bod wedi ffwrdd ddigon hir i allu dod nôl, ddim fel hogyn drwg i mwy, ond fel dyn drwg, dyn mm. crwc, sy'n actually perig gwan, hytrach na just scally. Ie. Yeah.
A oedd hynna'n rili apelio. So, um, dwi'n cofio nath i esbonio fi fatha'r be fysa'r golygfa gyntaf, bod yr car mowr drud ma'n rocio fyny, bod neb yn gweld pwy sydd wedi prynu'r lle pizza, ond dim lle yeah. pizza o'r drud nag Bod neb yn gweld pwy sydd wedi prynu fo, di awbidio wyn, a bo, bo chi'n cerdded allan mewn siwt, a ni dda, mo hwn yn swnio clas. yeah, oh my gosh, mo. Be, be, os ydy beth i be oedd y rheswm, ti o'r arian? Neu oedd e jyst i dymas o... Oedd o jail yn ystod? Na, oedd wedi bod yn Llundan. Dyna di'r thing. Oedd wedi bod yn Llundan, a dyna Llundan, Llundan droi'n Lerpwl wedyn. Uh, yeah. ond, uh, na, dwi'n cymryd na just gwerth wedi cyffuriau. Dwi'n cymryd na dyna wedi bod all along. Achos mae gen ti'r boxes yma, dweud, sydd wedi bod ers deg mlynedd, un o'r deg mlynedd neu whatever. Ie, yeah, earphones a USBs. Ia, a t'od o'dd o wastad yn thing yn yn y cyfarfod blynyddol am wyt ti yn y gyfres nesaf neu beidio, oedd o wastad yr, yr sgwrs oedd, wel, yr eiliad da ni'n ffeindio allan beth sy'n y boxes, wel, fydd Barry ddim mwyach. Ond ia, oedden nhw'n methu dangos cyffuriau achos fel wyt ti'n byd uh, o drosebon ac yn enwedig yn Gymru a slot ers bod e, slot cynnar sy'n ar ers bod e, fath o'n rownd, ond mae yna lot o blant sy'n gwachod wrth gwrs. Mm. Unwaith ti'n dangos rwy'n yn neud rhywbeth genuine drwg, mae rhaid yn nhw gael cymypens. Ie, yeah, ie, yeah, yeah.
sure. Ni'n edrych nôl gyda'r straeon yma nawr. Mae'n mad ffaint mae, mae Barry fel cymeriad actually wedi bod trwy ddo. Fel, yn amlwg, mae wedi cael upbringing really anodd. Mm. Um, mae wedi bod i sort of jail Mae rhi cwmpo mewn o mas o gariad, hmm. cwmpo mas o pobl, bob man mae'n mynd, colli mame, mab er i cael ei basically hmm. cydnapo. Wyt ti'n meddwl bod rheina i gyd wedyn? Cos i fi, mae Barry yn gymeriad sy'n fel, yn obviously yn fel really drwg, ond hyd yn oed ar y diwedd, fi dal yn teimlo'n sori dros fe. Hmm.
Ie, gret. Mae hwnna'n yeah, mae hwnna'n compliment mowr, dwi'n meddwl, achos dyna, dyna di, um, dyna sy'n ei greu badi da, dwi'n meddwl. Mae rhaid chdi, rhaid chdi beidio licio nhw, mm. achos dyn nhw ddim yn bobl da, ond mae rhaid chdi hefyd, um, dim o sori dros dyn nhw, ond mae rhaid chdi, mae rhaid i'r thing likeable na fod efo nhw. Mm. Mae rhaid chdi ddallt pam bod nhw fel la. Yeah. So, os di'r straeon di gallu pwysio yna drwad a dangos, wel, trio wneud y dda am y bari bob tro. Mae mae o'n mae o'n meddwl, mae'n meddwl bod o'n neud peth iawn. Mm. Gwarchod y deulu, gwneud pres er mwyn talu hyn. So, o- oedden ni'n cael lot o trafodaeth pan oedd um, Ceri Lloyd yn actio Carys, mm. bod o'n fatha rhoi hi mewn box, uh, so really misogynistic, really, so, mm. rhoi hi yn y tŷ, yn edrych ar ôl y plant. Ond o Barry yn meddwl bod hynna'n oce. Okay. Mm. Dwi'n mynd allan, dwi'n gwneud pethau perig, i, i gael pres i'r teulu yma, bod chdi'n gallu aros adra i fagu. Yeah. So, Do'n rioed fatha'n byd maleisus o fanna. Yeah. Oedd o'n meddwl bod o'n gwneud y peth iawn. A hyd at diwedd yn fama fan, oedd o'n meddwl bod o'n gwneud y peth iawn, yn gorfod gorffan y deals mae'n neud y pres yma, achos sut arall, ma, dyna'r unig ffordd mae o'n wybod sy'n edrych ar ôl teulu. Yeah. Yeah. Dwi bod yn trafod lot efo bedwyr yn ddiweddar, yr er cynhyrchydd, achos bod ni'n trafod rhyw um, gynlluniau cyffroes eraill. A trafod Barry yn depth, a na, dwi'n meddwl nath o neilio fo, nath o ddeud, wel, so fod i gael magwraeth gwahanol, mae'n byd gwahanol. Mm. Fysa Barry yn rili really ychal mewn fatha building firm neu beth fel mm. So, so fo'n so fo ddyn llwyddiannus sy'n dda efo numbers, sy'n dda am gael bobl i wneud i gwaith. Achos dyna cwbl mae'n neud, jyst bod o'n neud o'n ffordd hollol illegal. Mm -hmm. um, Ond, mm. ond bod o ddim, diolch yn gwybod dim gwell, diolch yn gwybod fel arall, ddim di mynd i ysgol, da, ddim di, ddim di cael unrhyw berson yn kind of cymryd o dan ei adain ac yn edrych ar ei ôl o. Ie.
Yeah. Gallu wedi bod mwy o win, sort of, really, yna. Neu so, mwy o... Iris wedi gallu, yeah. so, so Iris di dewis rwy'n gwell na Arthur, neu... a so, so wedi gallu datblygu perthynas efo rhyw listad neu fath, so gallu bod yn stori hollol wahanol. Ie, da. Ie. Dwi'n meddwl, so wedi bod yn, so wedi bod yn lwyddiant tasa'r guidance na yna. Achos mae wedi bod yn lwyddiant yn be mae'n neud. Ie. Just, dwi ti'n methu byw bywyd fel yna, gwyt? Na.
Na, mad. Waw. Ie.
Yeah. Oh, cool. Se profiad mae wedi bod i ti then, i, i, twa, i cario'r cymeriad efo ti am mor hir, mm. ac, i, ac i fynd â fe o scoundrel i Tio, yeah, dwi'n drwg efo teulu, ti'n dal... Sut brofiad mae fe i ti fel actor? Mae'n ma rili neis kind of dod i ben nhw o'n i feddwl am beth o fel achos mae'n ma rownd rownd gymaint o machine, mae'n gymaint o well-oiled machine, a ti jyst yn mynd o gyfres i gyfres, o stori i stori, ti'n rili really cael llawer amser i feddwl am y peth. Mm. So ti'n neud 90, eitha 11 sy'n y diwrnod, a ti'n jyst yn symud ymlaen, wedyn cyn i chi droi rownd, mae gen ti sgript rei nesaf, ti'n... Mm. So mae'n bod neis yn diweddar, kind of, gallu meddwl am am yr um, datblygiad cymeriad yna. A mae wedi bod yn gret. Dwi'n siŵr bod lot o actorion fatha efo rhyw syniad ma o, o, o be maen nhw eisiau chwarae a yr roles really meaningful ma falle. Hmm. Ond dwi'n gaddo i chdi, sam byd gwell na chwarae rwy'n drwg. Ie. Yeah. Does na absolutely no chance bod na'm byd yn gwell. Uh... Mae ma fatha yr uh, thing classic yn dynion, ti eisiau bod, ti bod yn James Bond, achos yna rhyw elfen bach o ddrwg yna, does? Diolch yn cystal â chwarae'r badi. yeah. No way! Achos ti'n just yn cael ni pethau ridiculous. Dwi wedi cael cyfle i wneud fatha stunts a stuff, dwi wedi cael bod yn horrible o bobl. Ti'n cael cyrra gwaith, ti'n cael cyrra gwaith mewn foul mood, ac erbyn diwedd y scene gyntaf, ti'n teimlo lot gwell. Glas fel, the, fel rhyw therapy ti. do, do, dwi bod really, really lwcus, a dwi mwynhau bob eiliad o gael bod yn Barry Hardy. Hmm. Mae o, do, dwi wedi cael gweithio o bobl amazing, dwi wedi cael storylines amazing. Ond dwi, do, dwi wedi really mwynhau, mae'n ma rhyfedd um, achos da ni, da ni wedi ffilmio'r golygfeydd ola yna ers mis chwefror, so dwi, dwi actually wedi gorffan yr gyfnol oh, ers, ers pum mis eb nhw'n. Yeah. Um, so mae'n gyfnod reit hir a rhyfedd heb, heb feddwl amdano fo. Mm. Heb gael bod yn pari bob dydd. Ie. Yeah.
A mae o just yn, di bod yn gymeriad Brilliant. Dwi'n siŵr fysa 'na llwyth o bobl yn deud na bar- wel, 'swn i'n sicr yn deud na Barry'n un o hoff gymeriadau fi. Bob dim yn dod efo fo a'r yy jyst yr berthynas rhwng gwahanol bobl a'r conflict ti'n gael ohono fo. Ie. Ie.
Mae hynna'n gres, dydi? Na, Jyst mae'n yn class.
chwi- Ac chwith ac achos gormod o- bod dros gymaint o flynyddoedd, mae'r thing 'na o'r perthnasau efo bobl gwahanol, does? Tibod, mae 'na... Mm. Weithiau, un o- un o'n hoff perthnasau fi ydy yym, Barry a'r Kays, de.

A lle, lle oedd Barry adeg yna da? Pwy, efo pwy oedd o a? Um, oedd efo Carys. Ah, oedd. Uh, ond eto, y thing na o Barry'n trio gwneud y peth iawn, da. Yeah. Ddim eisiau i bobl fod yn fyrdwn i bobl eraill, so nath o orffan efo Carys. Oh, wow, a dyn oedd yna sy'n lle oedd Carys yn dod i wybod a oedd hi'n troi fyny'r sbyty ac oedd Barry ar yr machine um, yn cael uh, triniaeth a di colli wallt mm. i gyd o fod. oedd hwnna, oedd hwnna yn o'r um, cyfnodau gorau actually dros yr, yr um, 18 mlynedd dwytha. Oedd mm. stori lle oedd chi'n cael mor involved yn y fo a gwneud gymaint o waith ymchwil. Mm. Um, achos oedd o'n bwysig gael yn iawn, wrth gwrs, achos oh, mae'n yeah. ma rhywbeth sy'n digwydd i ddynion ifanc. Ie. Yeah.
A jyst o- Gosh. yy o fel chdi fel i chdi fel actor hefyd... Hmm. ...ti'n gweld Barry yn bod yn ddrwg ac yn horrible ac yn manipulative ond un o'r troeon cynta a'r troeon lle mae o wirioneddol yn vulnerable ie. Hollol vulnerable ie. Odd e'n neis ca'l neud yr yr newid yna. oedd oedd o'n gyfnod o ryw 4-5 mis actually, oedd o'n, oedd o'n really nice, nes i fwynhau hwnna. Mm. A, a fanna nath yr perthynas efo Cares datblygu, a dyna lle nath Cares a Barry actually kind of dod at ei gilydd yn iawn. Oh, wow. Nath i anghofio hynna i gyd, do. Nath i anghofio hynna i gyd pan ddyn nhw'n gyffwrdd efo'r pobyn bach.
Damia hi! Beth fel, Be ti'n meddwl yw uchafbwynt ti uh, o'r deunaw mlynedd ddath yna? Uh, Fysa'r stori cancer yna definitely fyny yna. Definitely, definitely, definitely. Uh, ond dwi'n meddwl, yr er, blynyddoedd dwytha yma, um, ers i Iwan Fawn gael ei gastio fel y pydwerydd y Jacob. Pydwerydd.
Pydwerydd.
Da ni yet i gael pydwerydd del, da ni oh. ond yn trio yn yno. Oedd chi'n gwybod, oedd chi'n gwybod bod yeah.
uh, Iwan Fawn wedi actio dau gymeriad yn Rownd a Rownd. Do fe?
A?
Mm. Pwy arall oedd e? Am sôn am hynna na.
Na, pwy arall oedd e? So, pan oedd oh, Llyr Ifans a'i deulu yn gadael, yeah. oedd nhw'n gwerthu'r garage, doedd? Ie. Yeah. So, cyn i John brynu o, John mm. ar hys, oedd Barry mynd i brynu o. Mm. So nath Barry fynd a ffonio i fet oedd y mechanic a dweud, gwranda, na i brynu garage i chdi gyda rentio gyda fi. Ti draw i weld o fe, a nath Mr Iwan Fawn droi fyny i weld y garage, a oedd o'n fa, ia, bas, ia, ideal, mwyn gret, boi, uh, na i, na i definitely gymryd hwn, do. Oedd o, oedd o'n amazing. A dwi'n cofio ar y diwrnod yna, oedd o'n fatha'r egni nath o ddod oh, i ah, set. Wow. Dwi'n yna, dwi'n fatha, pwy oedd y boi na? Oedd y boi na'n amazing. A dwi'n gyd dda, serious? Mae ma o angen bod... So, gyd yeah. i weithio i John neu fath, mae rhaid gael o'n ôl. Oh, wow. Dwi'n dwi'n boch o Emi Swedyn, oedd o'n chwilio am Jason newydd, a Iwan Fôn oedd yn mynd i gael o, pwy arall oedd yn mynd i gael o. Oh, superb, na chi stori dda. Ynddi, so ma, ia, swn i'n dweud, yr highlights ydy, y stunt i gyd sydd wedi bod yn gret, uh, y stori cancer, a dyn just y blynyddoedd dwytha ma neu scenes efo Iwan, achos mae o'n, um, mae just, mae'n actor mor dalentog, a mae o'n lot o hwyl i weithio fo. Mm. Clas.
Uh, Mae'r ma, perthynas ar y sgrin hefyd yn briliant. Oh, mae'n amazing. Mae'r chi'ch dau.
Mae'n, ma, dwi wedi mwynhau y scenes dwytha ma, o'n i'n, um, ti, ti kind of, gen ti deimlo da pan ti'n neud scenes, ti'n gwybod os dyn nhw'n mynd i fod yn any good neu beidio. A o'n i'n, o'n i, dwi, dwi, dwi, my worst, my, my own worst critic, mm. ond uh, o'n i, nes i hyd yn oed allu mynd, oh, the scenes yna'n oce, okay, rhwng fi a you are. Yeah, oh, definitely.
Mae dau cwestiwn ar ôl fi eisiau gofyn. Yn gyntaf, beth sy'n nesau i ti i gwylio right. tegyd? O, uh, dwi, um, dwi di Dwi'n gwybod os dwi'n fod i ddeud hyn, ond dwi wedi gorffan. So be nawn nhw, sacio fi? dwi... dwi wedi... Nes i, sŵn nes i orffan uh, rownd y rownd, nes i fynd i ffilmio ail gyfres am ieddfa. Oh! So fydda i, fydda i yn hwnna sy'n dod allan dolyg, dros dolyg. Dwi'n meddwl bod nhw'n releasio fatha box set, boxing day, neu fath o. Hmm, exciting.
Dwi wedi bod yn neud hynna.
A wedyn, um, dwi hefyd wedi bod yn... Mae gen i gwmni cynhyrchu ar hynny Dockshed sy'n neud um, rhaglenni ddogfen. A uh, so dwi'n fanna full time o'n. Um, oh, cool.
Dwi'n gret.
Mae'n ynddi, mae, mae gen i jobs is really diddorol ar ffordd hynny. Da ni wrth i wneud rhaglen am um, uh, tîm Cymru 1958 World Cup. sy'n gret, os gen ti ddordeb yn ffwbol, mae hwnna'n gret, os ti'n cael treulio diwrnod chdi'n gwachio archif pel drod. Oh, living the dream. So, dwi, ia, dwi brysur efo hynna ar y funud, ond wedyn, be fydd yn digwydd, da ni wedi cael cwpl o gyfarfodydd, a da ni wedi bod i rwla, hwn, hwn dwi genuinely actually yn gorau bod yn ofalus beth i ddweud. Mm. Uh, da ni wedi bod uh, am recu i lefydd uh, efo rondo, um, a da ni gyd yn gwybod mae Round a Round yn brysur yn creu yr Round a Round Universe, nawn ni alw fo. Mae hwn, podcast mae falle'n rhan o'n o fod y dea, mae yna gyfresu fatha copsan a stoff. Um, so mae Round a Round yn brysur yn creu pethau felly ar y funud, a mae yna blaniau cyffroes iawn iawn uh, ar y gweill sy'n golygu Felly na welwn ni Barry Harding, Lanrafon neu yn Gilbedlan am sbel eto, ond um, fydd o ddim y tro ola ni weld o. Wow!
What?
Oh my gosh, be? Dwi'n meddwl fi wedi dweud hwnna yn union fel edodd y cynnyrchydd. oh, nice.
Wel, well, ateb cwestiwn nesaf fi hefyd, cos o'n i'n mynd i ofyn, efo hwn i'r diwedd.

Gwion, oh, na i allai wedi, diolch. Mae, ti wedi bod yn absolutely class fel Barry mm. Hardy ar uh, Round Round. Am beth, deunaw mlynedd diwetha? Deunaw mlynedd diwetha.
Um, mae Barry wedi bod yn, yn garwr, yn ymladdwr, yn fwli, yn ddyn busnes, yn ddioddefwr cancer, yn rhywun sy'n mynd trwy colled. Mae wedi bod yn bopeth, popeth. Mm -hmm. A mae wedi bod yn ganolig i. wel, i'r rhaglen. Mm, ers mor hir. So, Diolch
yn fawr. Mae'n gret, mae'n gret gael chat o'ch chi. Hmm. Dwi'n gobeithio bod lot fwy o hyn, chos dwi'n mwynhau o'n wedi gwan bod fi ddim yn involved yn fwy, mae'n uh, nice. cael ti'n o fewn a gweld beth sy'n bobl i ddeud. Ie. Yeah. Yeah.
Oh, nice one. Diolch yn fawr, Sgwrs.
Ta-ra! I chi da, hwyl chi.
Ta-ra. Hwyl. A boys. mae hwnna'n sgwrs really neis. Dwi wastad yn cael yn siomi ar yr ochr orau efo'r sgrisiau yma, efo'r uh, actorion i gyd. Oedd y mic hefyd, ti'n jyst yn disgwyl iddyn nhw fod yn fatha'r cymeriad, ond mae'n trefn allan bod nhw'n lyflu a rili hawdd i sgwrsio. mae gwion di bod yn y gyfres is mor hir hefyd, so mae jyst yn ne. neis cael, cael sgwrs atgoffa'n hynna o'r rhai o'r straeon ar hyd y blynyddoedd. Ie, yeah.
a fi'n siŵr bod ni wedi miso pethau, ond ti'n be, oedd e'n anodd, oedd e, gymaint o bethau i drafod, na ni. Mm. Yeah. Um, right, a ni mlaen y cwic i... Uh... Extra yn cael y mis, y mis. Dim lot o extras mis ma. Yn amlwg oedd yna llu o, o hedd, yr he, hedd lu, ar, ar y diwedd, yn dod i resto baz. Mm. Oes. Uh, a, oedd na hefyd rhyw gopar ar... Uh, Ti'n pan oedd Jason, nath ni'n siarad am hwn, Jason, ti'n no. bron yn cael ei dal efo'r drugs, hwnna oedd y turning point i fe, fe. Hwna, o, ti'n dweud allan ni anghofio, hwnna, hwnna, dyna pam dim oedd yr extra yma mor bwysig ar hanfodol yeah. yn y stori hefyd. Hwn oedd y turning point, o Jason yn sylwi, ti'n go be, a Mae, oedd wedi dweud, brawd fi fy hun, na, yeah. ta, cig a gwaed, na'n troi yn efo. Ond mae o dal, mae wedi gofyn eitha anes dilifro. Ie, yeah, paid... Actual yeah. cyffuriau. Ai, ie, yeah, oedd hwnna'n rwyd hefyd, jyst yn dym ar rhan fari. Ond mae fe mewn trwbl efo'r patar pobl anyway. Mm. Fam, just do it yourself. Ond obviously, hwnna oedd enw fe, achos oedd e eisiau mynd i'r sgan. Oh Ia the the ia. conflict of Bari. A f- Oh fatha gosh. f- ia yn union fatha odd Gwion yn deutho ni yn y caffi 'de jyst wastad isio neud y peth da isio neud y peth cywir. Ia. Dydi o Oh ddim. gosh. Gofyn 'tha Anest what was he thinking? Ond ia Ie. yr yr yy lot lot o heddlu yn y cyfresi dwytha yn y penoda Aye. dwytha 'ma. Yy a- a- o ha ddim jyst cops on robbers hefyd. Odd y drug dealer Bari a'r gog a ryw scouser pwy Ia. fatha pwy a ŵyr efo fe odd Pat? Ella, ella.
Ia. Um, fi dal yn really gobeithio bod Pat yn fenyw. Ia, yeah, so hwnna'n briliant. Ond gan bod ddim really lot o extras y mis yma, a gan bod e'n ddiwedd y gyfres. Ia, yeah, ia. Yeah. Yn benod olaf, fi'n meddwl bod e ond yn deg bod ni'n edrych nôl... Coroni, coroni oh. un person, yden? Ai. Uh, yeah. Extra neu cameo, y flwyddyn. Mm. A dim ond un person sydd yn oes. A yeah. Mae'r dyn yma wedi dod... Wel, mae wedi dod yn fwy nag extra erbyn hyn. Mm, um, mae fe hefyd... Mae fe wedi bod yn extra yn y gorffennol hefyd ar y rhaglen. Nath ni gyd cael mewn welediad i bywyd yr actor yn y penod diwetha, John McGrellis, ond mae pawb gatre yn nabod y dyn yma

Ond yn llwyr heddiannol. O, oh, llwyr heddiannol.
Oedd chdi'n edrych ymlaen i weld o yn oh, do, po, po penod, doedd. A just, mae wedi cymryd y cymeriad yna a yeah. di gwneud, dwi'n siŵr fysa'r cyfarwyddwyr o'r cynhyrchwyr yn dweud, bob dim oedden nhw isio o'r cymeriad a mwy. Ie. Yeah.
Brenin, extras neu cameos y flwyddyn. Llongyfarchiadau. John slash Mick. Extra yn cario y mis. You better pray that Pat's in a very, very forgiving mood. Y mis.
Reit, Lowri, ni wedi dod i'r diwedd. Diwedd y gyfres. Um, Waw, hwnna di hedfan do. Do, ffantastig.
Mae wedi bod, ti'n byd, mae wedi bod yn bleser i siarad efo'r actorion dros y, oh. y 7-8 penod dytha. Do. Um, yeah. A basically, just gweld pa mor lyflu yw, yw, yw, e, yw e i fod yn rhan o deulu round a round. Ie, yeah, ti'n meddwl, ti meddwl bod ni'n cael dweud bod ni'n rhan o'r teulu rwan? Fi'n meddwl, nath Barry, uh, nath Gwion gweud bod ni'n rhan o'r universe. Ooh, exciting da. Nid yn diwrnod ei, da ni'n rhan o, da ni di, da ni di gwneud ti dol, da ni'n rhan o fyd round a round. Saim, byddai heb gwneud ti tan bod fi yn rownd a rownd. O, oh, oce. Okay. Yeah. Dyna, dyna di'r... Dyna pan fi ma. Cam nesa, ie. Ie, yeah, fi'n meddwl. Just yn fatha stepping stone i fod yeah. ar y rhaglen. Yeah, oh, ond ti'n gwybod beth, dwi, dwi di rili really mwynhau uh, just cael siarad efo rhywun sy'n cario rownd a rownd gymaint o fi hefyd. Ynddo fe?
Gosh, mm. lovely. Um, na, na ni edrych yn gyflym i'r gyfres nesa, cyn i ni adael. Iawn.
Oce okay, de, yn gyflym. Caitlin a Mali, Alan Sugars neu Mothers Teresa's? Oh, Mothers Teresa.
Um, Dwi'n mwyn gwybod, dwi'n meddwl, maen nhw'n, mae gen nhw'r meddylfryd iawn, maen nhw'n weld yn cyn. Um, mae pobl yn weld yn licio nhw, so yeah. mae Danny droed lle am ddim. Dwi'n meddwl fydden nhw'n oce, okay. fydden nhw'n edrych iawn, dwi'n meddwl. Alan Sugar. Kelvin, Mel, Gloria, Arthur. Double wedding? Ie, yeah, double wedding.
Ie, yeah, ie, yeah, on the cards. Os na, fydden, os na fydd Arthur a Gloria wedi gwneud yn barod,

100%.
Yy, ydy Pat a Mick yn mynd i ddod yn ôl, yn mynd i ddod yn ôl i fynd ar ôl y Zoom Avengers? O, ia, so hynna'n gret. Be am mynd i ddechrau petition? Ie. Yeah. Pat a Mick yn Glanrafon. Ie, yeah, nice.
Hey. O, oh, Lowri, mae wedi bod yn bleser siarad efo ti dros mm. uh, saith mis diwetha. Diolch yn fawr i ti, a na i weld ti y mis Medi.